Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulun Pakacil Didin. Apa habar pian? Kula Mama Rina wan dangsanak belataan. Mudah-mudahan sihat walafiat lah. Nang lagi garing mudah-mudahan lakas ampih, lakas wigas. Nang lagi bausaha. bagawi, badagang, bahuma atau pun nang lainnya mudah-mudahan barajakan hanya kita barataan. Ka mana kita balalah hari ini? Nah hari ini ulun ada di jalan Pangeran Antasari atau orang biasa jua manyambat Jalan Jati.

Pasar Kasbah ini kawa disambat sabagai nenek muyangnya barang-barang bekas di Banjarmasin. Wah, ini ka Pasar Kasbah ini ka pasar barang bekas yang paling tuha di Banjarmasin. Nah, nang kayapa kondisinya umpati taruslah video Pakcik Didin, janaki tarus sampai habis. Nah.

Mudah-mudahan lakas banyak nang malihati manjanaki video bakasi di ini nah. Nah, nang sudah mansubscribe, malike, makomen bakasi di ini doakan mudah-mudahan pian sehatan haja barataan, mudah-mudahan pian barajakian haja barataan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.

Nah, pasar kasbah nih lah kada serami dahulu lagi. Nah, banyak sudah nang tutup. Nah, memilih untuk pergi kah bah memilih untuk pergi. Nah, tapi ada jua nang masih bertahan ya kalo. Nah, untuk mengadu nasib di pasar kasbah ini nah. Nah, jadi dulunya mungkin ratusan pedagang kasbah ini. Wayah ini ya kada sampai seratus lagi lah. Nah, ini kah pasar kasbah. Kita mamasuki pasar kasbah. Nah, pasar barang bekas di Banjarmasin. Nah, nang paling tuha nih dah. Pasar Kasbah ni usianya mungkin bisa lima puluh tahunan bang sudah lah. Um Jauh sebelum adanya Pasar Tungging di Belitung. Um Pasar Tungging di Belitung dulu kan juga menjual barang-barang bekas tapi impor. Um Sekarang Pasar Tungging di Belitung itu lebih banyak menjual pasar Um menjual barang-barang hanyar Um nang kaya Pasar Belauran Bahari Pasar Tungging tu. Um walaupun pasar Balauran sudah almarhum lah ya kan nah ada jua di Banjarmasin ni yang manjual-jual barang bekas kaya hari minggu pagi tu di pasar daerah pasar lima pasar cempaka itu kan nah itu hanyar-hanyar urang di era-era ya mungkin lima tahun lebih-lebih ni lah hampir sepuluh tahun tapi kalau ini sudah bertahan sejak sekitar tahun tujuh puluhan. Nah, jadi Pasar Kasbah ini pun sudah berapa kali pindah dari Pasar Kujajing, banjir pindah pulang ke pasar nang sekarang menjadi gedung Mitra Plaza, baru pindah lagi ke Pasar Hanyar. Nah, sebelum Pasar Hanyar itu dirombak lalu jadi Sentra Antasari yang saat ini. Nah, itu jadi sejarah panjanglah. Jadi kalau nang urang Banjar, bujur-bujur urang Banjar lah ba pernah bagana di Banjar kayanya hampir kada hampir kadada kada tahu lawan Pasar Kasbah ni nah. Nah, manjual barbagai macam apa aja ada di sini. Nah.

jadi Um pambalinya ya seusia pasar ini lah kurang lebih kadada talihat gen z atau milenial yang bajual yang batutukar di sini Um jadi bahkan mungkin gen z atau milenial kada tahu kada banyak tahu pasar ni ada di sini Um. Jadi selain daripada itu jua perkembangan teknologi hari ini jua sedikit banyak mempengaruhi keberadaan pasar ini Um jadi Um online-online Um itu sangat mempengaruhi pasar ini Um jadi pasar ini terlihat sangat sepi hari ini Um.

Kami ni pader minjam duit nang koperasi, kan panak nambah modal.
Ngaran pian siapa? Ibu Lailawati. Ibu Lailawati.
Sudah berapa lama Sven berjualan nih? Wah, mah 45 tahun. 45 tahun lah. Ya, mulai di Pasar Kajang, mulai di bawah Metra, Eh. mulai waktu di atas, Ya. waktu sini pulang.
Nah, Nah, berarti pian melewati nang

dan rata-rata para pedagang ini bukan pedagang yang hanyar kada nah bubuhan ini batahan ya puluhan tahun lah Um nang kaya ibu laila ni jua Um jadi Um hapal dah bubuhan nya dengan barang hatam dah dengan barang-barang bekas nya bubuhan ini di sini nah iya kah Um ini lah kondisi Um pasar kasbah hari ini nah pasar kasbah

Mentahukan pih. Kondisinya nang kaya ini, wayah ini ya kalo sunyi. Sepi, sepi banar ya kadada gin usahanya. Ini gin rencana handak pindah urang ja pas lagi sasar ini. Kamana ja?
Alhamdulillah tu tujuannya.
Pamarintah.
Pindah ja lah.

Ampih aku bawarung bajual baju ampih. Ibu ba tukar bawa munnya bawa ka kampung bawa lagi. Kalo nang online online ni pang bapangaruh bararti lah jua. Mapangaruhi tu. Kada urang kada kawa lagi nukar di sini nya ke Shopee ka rumah. Eh nukar di Shopee ya Allah dia. Ai itu yang maulah macet nang ada di sini. Pengaruh banar.
Dampak banar kada kada berdampak dampak banar.

uhh pebeli deh uhh atau langganan uhh harga nang ditawar akan para pedagang di sini jua bemacam-macam uhh mulai harga tergantung barang nya lah kalau nang kaya alat elektronik nang harga lima ribuan ada nah sampai. puluhan ribu bahkan ratusan ribu kan elektronik kaya tip dan lain-lain. Nah kalau helm jua mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu tergantung kondisi. Nah kaya ni nah elektronik dan helm udah sidin lengkap ni nah handak apa ja pian di sini kan nah ila. Nah jadi kalo pian handak bacacari barang nang bakas-bakas kaparluan nang sadikit-sadikit haja bisa haja datang ka pasar kasbah ni nah. Nah lengkap haja pian handak dicari apa nah. Nah itu. Jadi selain daripada itu jua kalo misalnya kaya harga baju, gaun ada jua nang baju anu baju nang gasan ka bawa ka kapal panganten tu deh ada jua nah.

Nah, sebenarnya lengkap, pasar kasbah nih sangat lengkap. Nah, apapun nang dicari insyaallah ada ja. Nah, itu. Nah, adakah dari bubuhan pian, kula, mama rina, wan dangsanak berataan nang pernah ke sini, ke pasar kasbah, baik nang ha. sudah wayah ini atau nang tadahulu tadahulu nah apa nang pian cari nah atau pian misalnya manjual apa kah kesini nah ada pengalaman apa nah kisah akan lah di kolom komentar ya kalo nah supaya penonton nang lain tahu jua nang kaya apa kasar Kasbah. Nah pesan dari para pedagang di pasar Kasbah

Ke pasar kasbah, pasar nenek moyangnya barang bekas di banjarmasin. Nah terima kasih nang sudah men subscribe, me like, me comment wan share video video pakacil didin, mudah mudahan sehatan haja kita berataan, mudah mudahan berejakian haja kita berataan, bubuhan paskar kasbah jua ya kalo rami pulang kena ya kah nah lah.